na wo asoɔden yɛ wo asoɔden ɔ asɛm bɛ na meka kyerɛ o maka kyerɛ o sɛ ɔno nya adeɛ a wobɛtwe na twe na twe na twe na twe no wɔde wo sika no bɛma wo mekɔte ne last morning mo ne atwa toɔ koraa wei mɛha ho Mɛnhaa ho, ne nyinaa ne sɛ wafra nsuo abɔ ne dua. Wobɔ ne dua ku no wie a, next time owu kɔ ba biem a, ɔde bɛsua nyansa. Yɛse wiase no sɛbi o, esum ne hann koraa nni twa ka deɛ a, na sɛ sɛ woayɛ bɔne, woayi obi sika na waba a, ebia me na meyi yɛ, mede reyɛ adeɛ, na ɔnka nokorɛ nkyerɛ wo a, wobɛtwe no atwe no atwe no, me na me nuabaa no no, me na menim. Deɛ wobɛyɛ ara ne sɛ firi nsuo ku no. Bɔ ne dua ku no. Nana wonim dua bɔ? Menim dua bɔ.
Nananom wɔ hɔ.
Ewiem atumi wɔ hɔ.
Maame tetee me no, wamfa dua bɔ antete me. Nso nipa bɔne ni na ɛma nipa yɛ bɔne. Saa na ɛteɛ. Kristosom no, obi nka nkyerɛ wo sɛ sɛ bi o, Nyankopɔn na ɔbɔɔ, yɛka ne sɛ, dua bɔ baa wiase no. Ɔno ara so na Kristosom a wɔsom no, wɔn ara. Nti na yɛka sɛ sum ne hann nni twaka. Enti sɛ wobɔ no dua seesei ara na sɛ owu kɔba biom a, obiara deɛ, sika ho akyinnyedie na wayi sika no a ɔmpɛ sɛ ɔde bɛma ne bra no, Nyankopɔn koraa bɛhu sɛ sɛbi wanyɛ ade bɔne. Ɛnnɛ nnipa nka nokorɛ wɔ wiase. Ɛnnɛ onipa no bɛsom Nyame saa, mede bɛ, mede bɛma Nyame, mede bɛma Nyame, ɛno w'adepa. Ɛno ɛhyerew. Ɛnso sɛ ɔka sɛ duabɔ pɛ, Nananom no, nya no bɛyɛ three months, two months, one month a, wowɔ hɔ a na ɔbɛ ɔbɛ meyɛ sɔre, nyame mesrɛ ebi nsi biom, na menim deɛ ɛyɛɛ me. Da biara yɛyɛ abibifoɔ, yɛnim deɛ ɛyɛɛ yɛn, nso ne yɛdi nnipa bɔne. Da biara ne yɛku nnipa, nso ne yɛnim deɛ ɛyɛɛ yɛn. Wonya kyere sɛ kum wie a, anaa ɔfom wie a, Ne wahu sɛ mewɔ obi sɛ Maame fa dwa atoa nkɔma obi na ɔnkɔpa no atwɔ. Tam a wɔkum no anaasɛ wɔpira wo no deɛ, wahu sɛ ɛwɔ sɛ mede dwa atoa kɔma obi. Ɛnnɛ nnipa deɛ duabɔ na ɛsan nnipa ti. Aduabɔ, wɔn na ama seesei duabɔ ateateasɛ bebree. Nnipa nka nokorɛ. Ɛna nkuratwɛ o, mo wɔ hɔ na ne to akyea, anaasɛ ne ko akyea, anaa ne sɛ n'afuo adoa a, ɔnhu deɛ ɔyɛ ne ho o, na me memfa nkyɛ no. Nsuo berefo wɔ hɔ.
Nsuo wɔ allow hɔ. Ne nyinaa bɛtumi de agyina no. Deɛ na ɛyɛ sharp paa. Oh!
Ɛyi nsuo wɔ allow, ɛyi nsuo brefo deɛ ɔyɛ n'adwuma ntɛm. Saa. Nsuo brefo. Ah! Hɛ, me da bia mete asɔre dan mu o. Ɛkɔm kotodwe no su gu Awurade so. Awurade ɔto ne boɔ a ɛnyɛ ne ntɛm o. Ɛnso ɔfa kosua sɛsi a na ɔto pɛ, ɔto to ha ɛbɛbɔ ɛbɛyɛ dɛn? Ɛbɛbɔ. Fa boɔ na ɛto hwɛ sɛ ɛbɛyɛ biribi a. Ɛnyɛ hwee. Saa ne teɛ. Saa na ɛteɛ.
Hwan a? Medɔ no paa.
Ɔyɛ me mogyaa. Hwɛ, nsateaa sɛ ɛnyɛ pɛ. Meboa. Ɛsono wei, ɛna ɛsono wei. Ɛsono obiara ne n'adwene. Yɛn nyinaa yɛfiri yɛn afunumu. Sɛ wonka nokorɛ nkyerɛ nnipa a, na wokɔba bio mu a,

Nti na ɛmɛ ne ne twenty years twenty five years thirty years ne yɛ bɔ da ho. Me ma gya ma se ma ma nyame saa. Ah nyame deɛ nyame deɛ ɔbɛyɛ ama wo. Tumi nyinaa wura yɛfrɛ no nyankopɔn wonim ne term ne nickname ɛda ne so garikye nyame garikye nyame ɔno deɛ ɔnka sɛ sɛ sɛ bio. Wode w'abisadeɛ kɔto N'anim a, Ɔrenyɛ ma wo o. Nyankopɔn bɛyɛ ama wo. Na ɛso nsunsuansoɔ no, Ɔrenyɛ no ntɛm.

Sika koraa da hɔ na wofi gyee susu wɔ hɔ nom na ɛyɛ nnɛ. Ɛnyɛ ɔno nkoa ne nnipa a wɔabɛkunkum no.
Mempɛ sɛ ɛbɛyɛ te sɛ ebi a kyena bi ne yɛn kɔbisa asɛm na ɛkɔ baa yɛ a mankɔbɔ no wafiri sika no. Ɛnti na mɛfiri fie tɔn no kɔso ne mu wɔ fa. Ɛnti na me ne wo bɛka asom sɛ kɔ ha no kɔ sie. Kɔso ɔte sɛ me ne wo kasa koraa no bɛka sɛ ee yɛ a na yɛafiri sika no na sɛ yɛahyɛ da ɛna yɛyɛ saa adeɛ no. because deɛ bi wɔ nneɛma si bi kɔ no mente aseɛ
wo sika a ɛda hɔ a woka sɛ menkɔfa mekora mpo wohu sɛ na mebisa wɔ sɛ ɛda he fa menhu sika biaa ɛ ɛma na sɛdɛ wasi atete mi mɛyɛ dɛn wie sika sɛ maame odiduabɔ na ɔde taataa yo ɛnti menim sɛ memfa yɛ ɛna wɔfa nso sɛ sɛ no wɔhyɛ no kutupa sɛ wɔnyere ne ho na wɔnyɛ na kanya asɛm yɛka na asɛm na ɛsi a

Madeɛ woyɛ deɛ asɛ wongyi me dasɛ mewia wadeɛ da madeɛ nyinaa ne wo medɔba madeɛ nyinaa ne wo mede mo nteteɛ mede wɔ wura mu madeɛ nyinaa ne ɔkyɛ me ne biribi sɛ yefa na mefa mene obi a mekɔ so agu no so mene obi a mekɔ ka m'asɛm akyerɛ no ɛsi ayɛ madamfo woyɛ me maame woyɛ papa woyɛ me biribiaa nti meserɛ wo Mede Nyankopɔn di pɛ sɛ nkotodwe koraa na mepɛ sɛ ma memfa sika memfa sika o oh, memfa sika deɛ woyɛ wama me ho me korɛ nti memfa sika biara yɛ o oh. na sɛ wongye me ndi asɛm koraa bɛn na memafa wo kwan si mpo da prɛko 2000 ɛnyɛ gye na mengye wo ndi osuo na mesuo ɔnkɔbɔ dua ma ne nkɔbɔ wodidi ma ne wode ma ne nkɔbɔ Me dɔ ba wo gyidi. Mesi ma ne nkɔbɔ sɛnea ɔbɔ dua na nea ɛbɛhu nipa wafa sika no because wambɔ a ahwɛ kora ɛnyɛ sɛ anhwɛ a wode hyɛ me koraa memfa nhyɛ wo ba na sɛ me na mekɔfaa sika no baeɛ ma wo ɛde asɛm koraa na mehu sɛ wode bu nsuo no nsuo

Me ne nenam o. Me ne ne nenam. Sɛ mfrɛ wɔn a. Ba mepɛ sɛ ma wohu sɛ me ne ne nenam. Sɛ mfrɛ ɔpanyin. Wo yɛ dɛ. Ada wohwehwɛ obi anaa. Ne gyi mi sɛ mi na kaa akyerɛ sɛ nipa me ne nenam. Ah, wo sɛ na ade a woyɛ yi. Ma yɛ dɛ. Wo bu sɛ nipa sɛ ɔpɛ deɛn. Mituma so me ne nenam.

Bɔ akyire bɔ anim o, wopɛ tarima nso a, ɛwɔ hɔ. Deɛ wopɛ biara no wobɛnya bi. Wɔn line wo wɔ hɔ, wodeɛ wosi adum a, sɛ obiara sɛ ɔpɛ nsuo ase. Ɛhefa na ayifoɔ no gu? Wɔn a wɔn wɔ wɔn ho no, ɔhɔ na wɔn gu. Wɔn wɔ wɔn ho, wɔn yɛ abɛ.
Eti kɔ hɔ.
Ne sɛ wɔn deɛ mede wɔn ba deɛ wɔbɛte aseɛ. Wɔkɔfa bi wɔ hɔ de ba deɛ wɔbɛte aseɛ. Na deɛ mabɛgye dan no, mentumi fɔ bi mɛde ma no. Na deɛ sɛbi ɔne ɔmaame ne ɔpapa koraa te koraa no, wode no aba fie akɔ ama mpene.

Sɛn?
Ah, okay, three sɔɔ me ba bɛfa. Ne onim fa three ne nkyɛn. Yɛma mo papa bia, papa yɛbɛtumi adaadaa no. Ɔyɛ bɛrima a sɛbio ne bɛrima ɛbɔ no ntɔkoma a. Ɔmo yɛ mmiɛnsa. Ɛna mese sɛ woyɛ bɛrima a wose w'adeɛ no ɛbɔ ntɔkoma a fa ɔmo wura fie ha. Dabi, ɛna mene wo kasa, mɛma baako na ka. Bɛma me wose ne wo nni na mepɛ ɔmo.

Ɔbapɛyifoɔ no a sɛbio ɔno no wawie obi sika nipa na bɔ ne dua no ɔde bi ayɛ aduane ma ɔba aba abɛdi na wobɛwu a na yɛyɛ ndɛn ha na sɛ wɔde ɔyɛ ne kɔ wie obi sika woma ebi ba ha nom ne sika ɔno no ɔba abɛdi sika ɔno wama nipa no 5000 eh, na ɔkɔma nipa no 3000 na nipa no kɔbɔ ne dua sika no abi na ɔyɛɛyɛ a ɔde ayɛ aduane a ɔba aba abɛdi na aduane ma wonni ah, Papa, tu tu dɛ nane kwan papa Ah!
Eh, ọbọ dua dua nam. Oh. Na nipa ọbọ ọbọ nipa esika ni dua na sọ ọbọ aduane ni dua. Sika no ọno na ọde ayɛ aduane. Apa pɛ kɔmpa ni ɛde mi pa. Ah, ɛde ɛkɔ mi no, ɛne ewu. Ah. Mina mi ka sɛ kɔhye. Mina mi ka kyerɛ sɛ kɔhye. Ɔbɔ dam papa. Wo ba ba bɛ pa so dua di aba ba bɛ to mi so ɔ mɛ hwie aduane na ogu. Mɛ hwie agu. Fa ne buo ne fa ma no.
Adɛn? Sɛ wɔhwɛ sɛ wɔhwɛ sɛ papa ahwie aduane no agu. Na ɛsɛ mahwie agu. Ɛsɛ papa ahwie aduane no agu.
Mahwie agu.
Aduane na mede ama akora ne sɛ. Aduane na wode ama akora no korɔmfoɔ sika no asɛ bi wode bi ano aduane wode bɛma akora no ama waba abɛdi aba aba abɛpɛ asodie de aba abɛto me so ana.
Ah, ɛneɛ
gɛɛ no asɛ bio sika no a wone ne di ho akyinie no wakɔbɔ odua akum.

Sɔre na kɔdi aduane no. Sɔre na kɔdi!
Ɛyi na wosan na ateɛ. Wohwɛ m'anim. Ka mo ho sɛ meyi me na meyi paa bi ata w'akyi ama wɔn ho. Ɛnɛ tia yɛ ho. Sisi agorɔ ɛsɛ sɛ dansi a wosɛ nnwuma yi ɛbɔ yi a wosa ho asɛ ɛyɛ w'asa. Anyɛ m'asa nka mesa.